Salam dostlar ertiň haýyrly bolsun. Düýn agşam bäri kir maşyna kir ýuwýanlara eşik biometrik gidipdik wagtyny almaga barýan otuz bäş ringide gürleşipdik düýn agşam öňünden gürleşip gidipdim maňa aýtdy on ringit diýdi ýöne doly düşünişip bilmändir nekenim kile son ringit diýipdir soň dört kile golaý boldy onam

Wagtyny gürleşdik. Aslynda bir gün alýas diýdi ýigrimi dört sagat. Himçistka ýaly bir ýer, şonuň üçin bir gün alýar ýigrimi dört sagat. Soň men ertir on ikide bärden çykmaly, maňa on birde taýýar edip ber diýdim. Ine, sagadam on bir nol bäş, ýagny bäş minçik garaşaý diýdi. Bir iki sany adam gelip güýmedi. Şonuň üçin hem eglendi. Ýöne garaz, wagtyna taýýarlap berdi. Gowy. Söz ýok ýagny oňa. Ýöne biraz gymmadrak ine. Bu ýerde kir maşynlary bar. Özüň eliň bilen gelip atýaň, özüň alýaň, kir maşynyny ulanýaň, şeýle ýerleri. Bul guratýan maşynlar, pärde ýuwýan maşynlar. Bularyň bahasam ýedi ringit. Ýöne bäriniň bahasam ýedi ringit, otuz bäş ringide. Bäş gezekläp ýuwduryp bolsa eken, ýöne birinji gezek bilemok. Eger-de. Himçistika ýaly gowy ütükli etjek bolsaňyz, ýuwdurjak bolsaňyz, onda ýaňky el bilen ýuwýanlara barnyp bilner. Eger-de ýok, beýle däl, gerek däl, özüm kir maşyna gidip ýuwdurýan diýseňiz, men-ä indiki gezek şeýderin. Ine, bärlerden geçip barýarkam, Kuala-Lumpurdaky arka köçelerini görkezeýin. Arka köçelerem şular ýaly. Şeýle nahar dökülýänmi, hapa dökülýänmi otur ýerleri bar. Ýaňky arkasyndan geçen jaýlamyň öň köçesi ine şular ýalak. Köçe hakyky şäheri görkezýär. Ýöne elbetde Biraz garyp ýaşaýan halkam barlygy üçin käbir ýerlerde köne-köne köçelerem bar. Olaram şu gün görkezibilişimden şu wideoda size görkezmäge çalşaryn. Häzir şu golaýdaky öz düýnki zady gabat gelen köçelerime baryp görkezeýin, onsoň galany ýene şu günüň dowamynda nähili görkezip bilsem. görkezmäge çalşaýyn. Şo alyp ýetişmedim şu ýerde bir alaka geçip gitdi. Şular ýaly mutor zatly ýeneli köçelerde ýa mutor atylýan ýerlerde häzirräk bolmasaň alakaly ýerler kän. Şäheriň her ýerinde bardyr. Mutor zat atylýan ýene edilýän ýerlerde ýa şular ýaly ýerlerinde alakalar zatlar. garşyňa çykyp bilýär. Käbir ýerlerde topar-topar çykýar. Hol gün gelen günümiziň ertesi güni aýlanmaga çykan, hä, ilki gün örta nahara çykdyk-da, aýlanmaga-da däl-de, nahar iýmäge çykypdyk. Şol. Ine-ine-ine, şu görýän alakaňam. Ol biraz ýaralanypdyr bir alakasynadan, gorkudan gözleri çykaýjak welin. Ine-ine-ine, hop, gelmeýär saňa welin. Garaz dostlar Malaýziýanyň Kuala Lumpur, Malaýziýanyň paýtagty Kuala Lumpuryň hem arka köçeleri şeýle. Serediň, hemme ýeri museum. Bäri esasan öň tarapy naharhanalar zatlar. Naharhanalaryň arka tarapy şular ýalyrak. Ýokardan ýene musorlaryň zatlaryny, galyndylar zatlar atylýan ýerleri barmy, şol ýerler hem aýypsyrak bolýar azajyk. Şonuň üçin adam nirede bolanda-da bir azajyk gigiýena tarapdan üns üns bermegi gereklimikä diýýän. Özüm kän olar ýaly köp özüme üns berip ýören birisi däldi. Ýöne ine şeýle restoranlar bar. Ine şular ýaly restoranlar bar. Ýa men şu restoranlaryň arka tarapyndan geçdim. Arka tarapynyň ýagdaýynam biraz öňräk gördüňiz. Alakalaryň öýi. Diýjek bolýanym, gigiýena tarapdan gaty bir kän arassa däl. Şonuň üçin arassarak ýerlere gidip, gowrak ýerlerde nahar iýmek, gowrak ýerlerden tagamyny datmak ýa-da ýapyk Gaplarda zatda satylýan zatlary almak has peýdaly bolar. Bu diňe bärde däl, men Hytaýda-da alyş-çalyş merkezlerinde zatda işlän wagtymam gabat geldim. Naharhananyň zady bolýar-a, nahar bişirilýän ýeri. Restoranlaryň naharhanasy ýany, aşhanasy. Aşhanasynyň aşagyndaky deşiklerden zatdan alakalaň zatlaryň çykýanyny öz gözlem bilen gördüm. Diýjek bolýanym ýöne, bir azajyk arassaçylyga şolar ýaly zatlara seredilse gowumyka diýýän. Olam, gynansakda, köp ýerlerde seredilenok. Öňki bolýan otelimiziň wagty gutardy indi başga otele barýas. Olam gaty bir uzakda däl bir 3 metro stansiýa başga ýere gitmeli. Ine bulam diýýän köçelerimden birisi. Aýdyşym ýaly şol ýaňky köçäň öň tarapam ýene şeýle restoranlar zatlar ýaşaýyş jaýlary. dükanlar bar. Arka tarapyny görüp menä gelesim gelenok bärler içi restoranlaň arkasyndan bular çykyp dal şu taýa çilim çekip musurlaryny ata şo taýa dökýär ekenler. Alakahiller ene şu taýlary. Oglançykamyzda bulutlaşykdyda howa bu wagt gün bolandan yssy bolandan mi çil neme ýok ýöne şu taýy serediň deşik deşik alakadan doludy. Oňa alaka azyndan bardyr özem ullakan ullakan alakalar. Gije zat bilemok. Nähili çykýar olar. Ýa-da şo musuryň üýşüp ysy bolan wagty çykýarlarmy? Geldik ýene otagymyza ýerleşdik. Şular ýalak. Bu ýerem bir gesthaus ýöne. Iki adamlyk otagda. Şeýle kiçiräjik bir otag. Indi bir bolmaýan ýeri şul otagyň içeride zady ýok. Hajathanasy, banýasy zady ýok. Misal şular ýalak. Erbet däl arassalygy zady gowy. Hosteliň ýanyna golaý köçeler-ä şeýle. Gowy arassa köçeler bar. Edil bu ýerde-de şeýle bir köçesi bar. Golaýlara aýlanyp göreli. Ýene ýerler bar üýtgeşigräk ýerler. Taýçy ýabylgy. Dabaw diýýär restoran. Dabaw bolanda soboý ýagny nahary alyp gidilýän ýer bolýar. Gyzyl köpri diýip at goýupdyrlar ýa hytaýlaryň restoranyna barýan ýoljagaç. Diňe surata düşmek üçin ünsi çekiji. Bu golaýlar diňe hytaýlaňky öýdýän diňe hytaýlaň atlary zatlary.

lezzet bolýan bolsa diýen. Çekirdeklerini aýlap ýörler bu çöplükleriň.
Köp hatlar zatlary hytaýça hytaýlaňky bolmagy mümkin. Ana alakalar başlady. Aha. Bam alaka. Ana ana ana. Alaka. Bu ýerde ýene Hindileriň ybadathanasy. Şri Maha Mariamman ybadathanasy. Şri Maha Mariamman ybadathanasy. Gaty kiçä däl eken ybadathana. Içinde-de neme, jan kakýalarmy nähili şonda sesler bar. Kuala-Lumpuryň meşhur ýerlerinden biri Central Markede geldik. Bazar seni. Bazar seni. Ýaňky aýtmakak şu Central Marketiň içindäki supermarketi görüpdim. Şu supermarkete aýlanaly görelik aýtdyk. Bahalar zatlar beýleki marketlere garanda, daşaryk garanda has arzanlygy aýdylýar. Birem islendik zat diýen ýaly şu ýerde Tap bolýandygy aýtýarlar. Marketiň içinde şeýle hurmalardan bar. Sekiz segsen dört ringit, iki dollar bolýar. Käbiri dokuz ringide çenli gitýär, ine şular ýaly. Almalaryň bahalary on ringit, on togsan dokuz ringit, on bir togsan dokuz ringit. On togsan dokuzlykdan ýene birini aldyk. Hurmadan birini aldyk. Şeýle pudanaly.

Nähilek? Ha? Gowy. Menem datyp göreýin. Erbet däl, men iýmelse däl. Agzyň duruşy bilen şekil atdym. Central Marketiň ýanynda-da şeýle kanal geçýär.
Munuň üsti arassa däl ete Hudaň.
Central marketden geçen ýeriňde-de şeýle bir peýzaž bar. Ýöne şu Malaýziýaň baýdagyny gaty erbet geçiripdirler. Nirä seretseň, her bir köçäň gyrasynda. Her bir jaýyň gyrasynda ýa gaty köp däne käbir haýatlar bolýar, diwarlar jaýlaryň daşynyň gyrasynda. Şolaň her bir metrden bir baýdak. Şeýle, şeýle, şeýle. Ana-da görýänsiňiz, gyrada diňe Malaýziýa baýdagy. Diňe bu ýerde däl, her ýerde. Her ýerde Malaýziýanyň uly, kiçi, islendik köçesinde her ýerde şolar ýaly baýdaklar bar. Golaýdaky restoranlaryň köpüsine aýlandyk. Iň soňuna gelip gelip hytaý bir restoran tapdyk. Goýun etinden hytaýdan palawy, ýany bilenem çorbasyny berýär şular ýaly. Tagamy erbet däl, gowy. Maňam aşy geldi. Sweretlaş. Tagamy näle? Çorbasyny görýär. Bilýänler bilýändir Hytaýdaky Lanzhou Lamian diýip restoranlar bar, şolara meňzeş. Malaýziýada Kiki marketler. Iň meşhur ýaly KK ýany kaka şolar ýa marketler. Ýani içerisi birazjyk darrak. Iki adam bolup bir setirden ýöräp bolanok. Ullakan bir markede geldik. Üç dört gatly aýaly. Bahalaram kän gymmat däl. Hemme zat diýen ýaly tapdyrýar. Bizem ýer ýalak, fic kök aldyk. Şokolad köki. Bu ýerem gowja bir köçe ekeni, naharlar zatlar bar. Esasan hytaýlaryň köçesi, hytaýlaryň naharlary bar. Garaz Kuala-Lumpuryň hem köçeleri şular ýalyrak. Spiderman multfilm gahrymanlarynyň şekilleri. Hostel göz degýär şu adam. Çyk gaýtdy göz-ä häli oly. Indi hostel tapdyk. Golelotk ýaly häzirlikçe. Hemmäňize sag boluň. Ýeneki wideolarda görüşýänçäk. Hoş galyň.